һәм намазларын торгызалар. Һәм күрәбез, бу аятьтә Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә иманнан соң иң бөек булган гамәлне, ул да булса намазны китерде. Шулай ук сөекле пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Бунияль исламу аля хамс. Ислам дине биш әйбергә нигезләнгән ди. Һәм шуннан соң дәвам итеп әйтә, Шәһадәти ән лә иләһә илләллаһ вә әннә Мухәммәдән расулуллаһ. Аллаһ Тәгаләдән башка гыйбадәткә лаеклы зат юк һәм Мөхәммәд Аллаһның илчесе дип шәһадәт китерү, вә икамиссалә һәм намазны торгызу, диде. Һәм монда шулай ук күрәбез, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм Иманнан соң, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең барлыгына, берлегенә иман китергәннән соң, пигамбәребез Мөхәммәд салләллаһу алейһи вә сәлләмнең Аллаһ Тәгаләдән җибәрелгән пәйгамбәр һәм илче буларак иман китергәннән соң, шәһадәт китергәннән соң иң бөек булган гамәл намазны искә алып үтте. Һәм Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә һәрбер Мин мөэмин, мин мөселман, Аллаһ Тәгаләгә ышанам дип әйткән һәрбер ир-атка һәм һәрбер хатын-кызга шушы бөек булган гыйбадәтне, намаз гыйбадәтен билгеләде һәм йөкләде. Һәм, мөхтәрәм мөселманнар, мөселман кардәшләр, без шушы бөек гыйбадәткә үзебезнең әһәмиятебезне бирергә тиешбез. Бу зур, бөек гыйбадәткә битараф булмаска тиешбез. Чөнки Кыямәт көнендә Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә җәһәннәмгә кергән бозык бәндәләренең хакында әйткәчтен, Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә нәрсә дип аларны сыйфатлый, нәрсә дип әйтә, Сезне җәһәннәм утына нәрсә китерде? Нәрсә монда сезне алып килде дип сорагачтын, алар нәрсә дип җавап бирерләр? Калу ләм наку минәл мусаллиин. Алар әйтерләр, Без намаз укучылардан булмадык дип. Карагыз, җәмәгать, Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә шушы бөек гыйбадәтне калдыру, намаз укымауны җәһәннәмгә китерә торган юл буларак күрсәтте. Шулай ук башка бер аятендә Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә әйтә, Фәвәйлүл лил-мусаллиин, Намаз укычыларга, намаз укучыларга, кайгы, газап, җәһәннәм урындагы газап дип әйтте. Һәм моның белән туктамады, бәлкем моның сәбәбен дә әйтте, Әлләзина ан салатихим саһун, Алар, ди, үз намазларына битараф булдылар. Намазларыннан битараф булдылар, ягъни үзләренең аларга Аллаһ Субханәһү вә Тәгаләдән йөкләнелгән шушы бөек гыйбадәтне, намаздан, битараф булдылар, яки аның вакытыннан чыгарып, яки аның рөкеннәрен, шартларын үтәмичә, аңа салкынлык күрсәтеп, намазларын үтәгәнгә күрә Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә шулай ук җәһәннәм уты белән куркыта. Һәм бу бу намаз мөселман кешесенең тормышында иң зур гыйбадәтләрнең берсе булып тора. Чөнки бу гыйбадәттә кеше Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйткәчтен ул Аллаһ Тәгалә янына керә. Һәм Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә мөрәҗәгать итә, Аның белән сөйләшә. Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисендә әйтә, Әгәр дә сезнең берәрегез, ди, торып намазга баса икән, ул Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә ялвара, Аңа мөрәҗәгать итә, ди. Шуңа күрә безнең тормышыбызда нинди генә авырлык була икән, нинди генә Мәшәкать була икән, бәла-каза килә икән, безнең бар шушы зур гыйбадәт, без Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә кереп, Аңа ялварып, Аңардан сорый алабыз, үзебезнең шушы гыйбадәтебездә Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә белән сөйләшә алабыз, нинди әгәр дә борчуларыбыз булса, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә безне калдырмады, безгә менә шушы Бөек булган гыйбадәтне бирде һәм дә Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм дә моны шушылай эшли торган булды. Ничек? Риваять ителә, Әгәр дә Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмне нәрсәдер борчыса, ул, ди, намазга керә иде. Чөнки бу намазда ул Галәмнәрнең Раббысы булган, бар мәхлукатьне юктан бар кылган, бар нәрсәнең ризыкландырып торучысы, аның Тәрбиячесе, һәрбер нәрсә белән, һәр кем белән идарә итүче Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә белән сөйләшүгә керә һәм аңардан булган аның ниндидер борчуы бар икән, ниндидер бер мәшәкате бар икән, әгәр дә ул борчыла икән, менә Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә белән сөйләшеп, аңа үзенең булган авырлыгын, борчуын сөйләп, Шушы намазда Пигамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм җиңеллек, рәхәтлек таба торган булган. Һәм шуңа күрә дә Биләл радыяллаһу анһугә, ягъни үзенең сахабәсенә әйтә торган булган, Арихнә бис-саләти йә Биләл. Әй Биләл, намаз белән безгә рәхәтлек китер, дип, ягъни намазга чакыр, намазга басыйк,